magezi eric ncindane muhumelerisi wa nongonoko lowu nhlekani mingisela munghana lona fm na ku hlanganisa ku longa yingisela xitichi xi ri konga kona yingisela uri la gauteng mpumalanga a north west limpopo na wikumaka audio streaming ya munghana lona fm co za mina ni khalanga pet mathebula in'wana ri simati wa jimo xitlhangoma wa xingiritano wa xicecana makunela wa ndandhazi mingisela mina ku amukela ku longa yingisela xitichi xi ri konga wa khoroni yingisela uri la gauteng empumalanga enorth west enaweni kumako hi audio streaming ya munghana london fm co za i ra vuntlhanu namuntlha hi ta ka wena twi hi ri laha studio 1 giyani a masingita mall eh, hi laha hi nga kona nhlekani loyi tisela nongonoko afrika wa vulavula mingiselo me a hi ku twi ku n'wangulo wa wena wu ri yini ku ya mahlweni khome tiye timhaka eh, hi ndlela leyi hi ta va hi ri na ndzawulo ya rihanyo a limpopo hi nomo wa tatana neil xikwambani hi ta va kha hi bula na vona laha kha hi languta ka timhaka to hambanahambana letin'we um mi nga hi tisela tona ku va mi lava ku hi vulavula na um hi vulavula na na na vona ha tona um hi ndlela yoleyo se hi ta va kha hi bula na vona nhlekani lowu hi twa ku ri xana timhaka leti va nga va ku va ri na tinhlamulo eka tona ku nga va ku ri tihi endzhaku ka loko un'wana wa vayingiseri a vulavule hi timhaka eh, ta eh, ku va ku nga kumeki tifayili aka mm, health center ye le giyani i xin'wana xa swivutiso leswi hi nga ta twa nhlamulo kusuka ka vona kasi un'wana a vulavule hi timhaka ta ku ka ku nga kumeki mirhi eh, ka yin'wana ya titliliniki ajulisburg na yoho yin'wana ya timhaka leti hi nga ta va hi kha hi kuma um nhlamulo eka yona na timhaka letiya ta secular number one of 2004 na yoho hi ta va hi kha hi languta hi lava ku twa ku kahle kahle u ri yini eka mhaka yo yoleyo se sweswiwani miyingiselo munghana lona fm ka nongonoko afrika wa vulavula kwala u nga yingisela u ri koho hi nga tsakela ku twa ku xana wehe timhaka leti u nga va ku u ri na tona nhlekani lowu ku nga va ku ri tihi ngopfungopfu loko hi kha hi languteka timhaka ta leswaku ku na eh, timhaka to tala leti ti nga va ku ti ka ti humelela hi ndlela yo yoleyo mi ta tsundzuka ku namuntlha i siku nkulu um eh, aka khoto ya timhaka ta eh, ta misava ya vululami laha ku nga ta va ku ri nkarhi wa ku va tiko ra israel ri karhatisa n'wangulo wa rona hi mhaka leyi afrika-dzonga yi nga hetelela na yo yi tisa n'wangulo wa yona hi yona hi ndlela yo yeleyo se hi mhaka yo yeleyo mingisero munghana lona fm makomba ndlela u nga tirhisa eh, tindomoro letiya ta 0860002543 kumbe tirhisa mathevula dp rsabc co za i email address kumbe u ta ka mhaka yeleya ya at um, africa eh munghana i x handle hi twa ku u khome ke yi timhaka hi ndlela leyi kasi hi hafu ku bila ya wara ya khume

2543 eh, hi ndlela leyi ta va hi kha hi kota ku va hi bula eh, hi twa ku mi angula ku yini na n'we mi ya ku ka eh, january 8 statement leyi a mbombela eh, hi nga tsakela ku twa ku eh, mi ri timhaka i tingani kwala mi nga va ku mi ri kon'we mi nga va ku mi kha mi ya ka tindhawu eh, to toleta Ni yile a a ka tindhawu to hambana-hambana ku ya ku lava ku vona ku eh, mintlhontlho-ntlhontlho yaleyi yi nga va ku yi ri koho eh, yi nga va yi kha yi fambelana ke na timhaka eh, leti hi tshamaka hi kha hi ti twa ka masiku na minkarhi eh, kambe yin'wana ya fambelana yin'wana a yi fambelani 0860 002543 n'wangu loko wu ri kwihi ke a ni rindzele na tsalwa kusuka eh, ka n'we mi nge te ni nge te na mi kombela ku mi ta ni fanisela ku Eh, ina swi na ntiyiso ku fika kwihi ku ri yin'wana ya timasipala ku nga va ku ri Mopane kumbe Giyani yi ri ku aleni ku va mi endla xitechu xa eh, Profesa Dokodela HW Intsan'wisi? Eh, xana hi lava ku ta twa ku eh, swi nga va swi ri na ntiyiso ku fika kwihi? A na- a ni se yi kuma eh, a ni se ri kuma tsalwa leriya ni nge te loko mo va mi ri kona mi ni rhumela kambe ku na muyingiseri loyi a hi n'wi tweneni a angula ku a ku yini khomete hi timhaka i nhlekani yi mi amukerile ka munghana lonene ahe khalanga mpfukeni papa hi pfukile hi ngo vona a hi pfukile mani a hi mi nge hi hi dlambadlamba hi xipidi xichinani xi nge se nghena Eh. ku twenty past xi ta ni tsema khala ngo um mani twa ni E ni miyingiseri. Okay mina ni rhandza ngopfu nengonako wa wa Africa wa vulavula ni nge se vula leswi ni lava ku vula swona a no lava ku lunghisa swin'wana tolo a ni swi tivi loko ku ri ku swi nga va swi mu hopile n'wina muhumelerisi na tatana Ncindzana ku na muyingiseri la nga nghena a tirhisa ririmi rin'wana ro ka ri nga hlantswekangi hi ku ya hi mina loko ku ri ku ri nga ri hlantswekile a ri yezi mi nga tlhe mi yi yingisela clip liya mi nga yi tlanga a ku vanhu va ANC a va tshiki ku ta va ta rhasa amoyeni eh, va ya va ya va ya va andla ti-country na ti-branchini loko nghena whether i member of anc kumbe i yima ni leswi me ni vula ku swona kumbe wun'wana a wu rhasi amoyeni wa making contribution amoyeni loko yi hambana hi miehleketo a yi lwa moyeni a ku na la a rhasaka a yi ri yo sungula leyo khalanga ni nga twi nga ku a nga swi vekanga kahle but then ku na liya ya unemployment kambe kambe kambe mi nga siya ka unemployment kambe mina na n'wina hi nga pfumelelana musiko a a ni miyelangi ni swi tshikisa sweswo loko a kha a vula sweswo ene a ku ri voice note eh, a ku ri voice note eh. Eh, a ni miyelangi ni swi tshikisa sweswo ni ni kombisini na timhaka teto ta ku loko se hi fika ka ku hi hi ka hi katsakatsa vanhu hinkwavo ku ve i vonelo ra wehe ri ri taka na rona ri va ri nga ri kahle okay no thanks Khalanga for ya ya nani mahle mhm. for clarifying that mhm. ku na muyingiseri again a nga nghena tolo ma tsundzuka vulavula hi timhaka ta unemployment a ku vanhu a va lavi mintirho eish eh xitatimende lexiya hambiloko ku ri ku maybe a nga va ri memba ya anc xi hoxekile fifty percent ya xona eh ku na vanhu vo tala lava nga ku laveka mintirho va nga na ti-degree va nga na ti-diploma va nga na ti-certificate na munhu ntsena lowu a ku a nga ri ku ku ku tirhini ni vula a nga na qualification na yena i deserve ku tirha xitatimende lexiya muyingiseri ni vone nga ku ta va ofendi vanhu vo tala a nga xi vekanga kahle next time a nga ha xi vekisi sweswo um timhaka ta ku kaleka ka mintirho vanhu va na switirese vanhu va committee va na ti-depression hi mhaka ku ka va nga tirhi so a nga yi vekanga kahle a ni lava ku n'wi vekela yona kahle mara nge ni yi tshika a nga yi vekanga kahle mina leyi ni lava ku nghena ka yona xi nge se ni tsema xixichinani wena khalanga i mhaka ya ririmi language and la ta vulavula hi legacy ya apartheid loko swi fika ka timhaka ta ririmi ku va hisa lavaya va va xihlawuhlawu a va a va endle swi a va endle swi olova leswaku ririmi leriya ra nyana yimanyana mingisero wa mina vhe xi nghenisa xichinana lexi hundza xikan'we sweswo mingisero munghana lona fm e mingisero a hetseni a mi ka mi kombisa xinchinana lexa xi xi hi kavanyeta Eh, a a- a na ha kombisa ka timhaka ta ta ta ririmi ku va va afrikaans yi ve yi tirhisiwa Insache we ku yi nwelela ka hina ku fika lana marito lama hi faneke hi ma tirhisa ya Xitsonga ya ya ya nga ha tirhi ku tirha Xibunu. Se ni ringeta ku kombisa ku a hi ni ni mahlweni hi hi vulavula ririmi ra ka hina ro hlantsweka. Example loko ni ku Afrikaans yi ve yi yi nwelela ngopfu and a ku ri i legacy ya apartheid khalanga loko ku ri ku mi rimile n'wina kumbe a mi titwa tihomu loko ti kha ti rima ma swi tiva ku tihomu na tidonki a ti understand africans ku tlula ririmi ra xitsonga loko wo jika kha ku rimiwa hi xitsonga a ti to fika ti yima mara loko va ku komu ta jika loko va ku four four ti nghena forweni se swi fike laha hi nga hi nga hi nga teka na ririmi hi yisa ni le ka swifuwo swi ri understand languta eh, ti- ti- fa- ti- ti- munhu mukhegula vakokwani lava a va nga yangi ni le xikolweni va kota ku vulavula ririmi ra xibuni masweko lama manharhu khala ku tirhisiwa masweko mara ku ye ma cinciwa ku va ti-dree food mukhegula ta ku byela ku ni nyike ti-dree food dree food i i afrikaans marito yo fana na va kwe- Eh, eh, eh, no kundlela kundlela ku ta nghena na van'wani eh, mingiselo wa mina Eh, swi nga leswi eh, nghenani ka mhaka leyi mi mi ndlaku yi ndlaku ku mbula sweswo swi nga leswi A ni, a ni, a ni ringeta ku hlamusela ku a hi yineni mahlweni tanihi Matsonga Machangani hi, hi ka hina ra manana ku fana na leswi mabuna a ma hi dyondzisa swona ku ririmi ri nwelela Afrikaans yi tiveka hinkwako na hina vana va hina lava va nga swikolweni va va va dyondzaka vo ka va nga dyondzeki ririmi a hi va encourageni loko swi koteka va sungula ku dyondza ririmi ra xitsonga eswikolweni va tshika ku va ku na vana vo tala lavo ka va nga dyondzeki xitsonga i kuma ku va dyondza afrikaans instead ya ririmi ra manana kumbe va ah, va dyondza swin'wana se swi va swi ri mm. kahle ngopfu sweswo kasi ku hlamula xivutiso lexi mi nga tshama mi xi vutisa mi n'wina eh, khalanga mi kha ni huma moyeni xa ku hikokwalaho ka yini ku ri na mavito yo fana va mphephu va mujaji va yini yini ni vone xi nga hlamulekanga swi kahle ku tanihi rixaka hi dyondzisana mm. Ma, ma, ma, mavito lama va mjaji na va mphepho na va yini a ma thyiwa loko vanhu va huma misevethweni i mavito lama nga va kona hikuva vatsonga machangani khale a va tshame na mavhenda na, ma, na mapedi kumbe masotho msevetho mm. a wu nga ri wa machangani a wu ri wa mavhenda na masotho loko msevetho wu ri wa, wa vhenda hikuva hosinkulu a vhenda a ku ri mphepho a wu vuya i tharera ku u huma misevethweni wa ka mphepho loko u ri wa ka mamayila msevetho i msevetho wa ka mamayila hi wena mamayila loko u ri le ka mujaji msevetho i msevetho wa le ka wa ka mujaji le ta le ta le ka ta le ka majozi loko swa ku ku hala ka vomdavula a ti tilo tshama ti tirheni mara va le tswando hi mhaka ku i central dispatching na le a hi swi endle ka malamutela all over the place hi leswi hi lavaka ku swi tirhisa swa ku hi kota ku olovisa matirhelo ya hina ku antswisa ndlela leyi kota ku karhakela vaakatiko hi yona

eh, generally eh, a ku na shortage ya maphilisi as such because eh, ku na vanhu lava n'hweti na n'hweti va phaka ti-chronic medication laya ku na vanhu lava taku va vabya mara swa endleka eka minkarhi yo karhi u kuma ku ku na mixaka yo karhi ya mirhi leyi pfumalekaka eka supply chain processes swa endleka loko u fika kuze no mi nyika xikombiso kuze ku va na mm. nkarhi loko u fika eka titliliniki hi va na problem ya shortage ya betadine so loko u ta u vavisekile u lava ku bandichiwa u kuma ku betadine a yi kumeki na le ka na le ka ti-supply so swilo sweswo swa endleka minkarhi yo tala um and nkarhi wun'wana u kuma ku um swi va swa va swi va swi swa leha hikwalaho ka ka matirhelo na na na swin'wana swo tani swi ku ni bena nkarhi wun'wana hi nga ze hi vulavula ngopfu hi mhaka ya nkayivelo ya ya ya swisivelambeleko swa swa ti-injection la a ku ri ngopfu na swa maphilisi mi ta ta pfumelelana na so mm. so in the eka eka eka value chain kumbe eka eka supply na demand swa endleka u kuma ku ku na mimirhi leyi nkarhi yo karhi yi va ka demand nkarhi wun'wana ya yi pfa yi kayivela kusuka eka vanhu lava yi supplyaka because vanhu lava supplyaka mimirhi eh lava supplyaka depo ya hepo loko a nwe mimirhi vo tala va vo hi lava va nga sosiwa national so i ti-national i hi leswi swi vulaka ti-transversal tenders va supply tiko hinkwaro so minkarhi yin'wana kuma ku swa xota but na minkarhi yin'wana na pfumela ku ene ni nga vulavuleli jurisdek ntsena ka ti-clinic ta hi nkarhi yin'wana swa endleka hi mhaka ku kuma ku um ku tirha vanhu nkarhi wun'wana va endla swihoxo or va dileya ka ku order or nkarhi wun'wana va order kuma ku swi va swi nga ri kona hi nkarhi wolowo eka nkarhi lowu hi nga swi hlamusela so ku nga va ku va na problem yeleyo mara generally eh question ya ku titliliniki ku hava mirhi kumbe juicedex ti fika kwani because it would not make sense ku ku nga vi na mirhi etliliniki ya le juicedex kumbe ekelis kelis na le juicedex is less than three kilo eh, less than three kilometers apart so a swi make sense ku tliliniki ya le kelis yi nga va na mirhi because ni n'wi yise a ni n'wi serile mi ndzi ravula Yeah, ku va yeah, kona le yeah. phateni. so it would not make sense ku clinic leyi nga three to four kilometers apart yi na mirhi mara leyi a yi na a yi- a yi- a yi na- a yi- a yi na mirhi muhasho ni mi tweli xikwamba ni kombela ku hundzila loko se ni vuya hi ta hi ta kota ku languta liya ya eh, ya le a- a- a- a- a giyani kambe a hi sungule ni hundza hi le mavhengeleni ta vuya yisa mahlweni endzhaku ka sweswo sweswo mi yingisela munghana lona fm nongonoko ya afrika wa vulavula hi khensile swinene eh, xikwambani loko mi hi khomele tani eh, kumbexani hi nga se hi nga se hetelela hi nghena ka leyele eh, eh, agiyani health center a hi tlheleleni yana katsongo ka leyi le jurisburg exikwamani loko ri ku swa koteka swi nga swi nge koteki ku tanihi ndzawulo mi mi mi ya mahlweni mi languta ku kahle kahle ku endleka yini ku swi nga endleka ku ri ku ri ku i ntiyiso ku eh leswi muyingiseri a vulaka swona swi nga swi nga swo ka swi nga twisiseki kambe swi ri ntiyiso ku swa endleka ku ku tshama ku kha ku ri na nkayivelo wa mirhi kwalaya ku ve titliliniki leti nga ti nga ka radius ya ya juliusburg tona ti tshama ti ri kahle No, nkomo hash. Um, ni pfumela ku hi ta yi landzelela sis. Um, also a ni la ku langutisa na a xi mbulule na mhaka ya nkayivelo wa mati. Eh, Yeah. Ku ve na ku na frustration nyana yo yo yo ya nkarhi wo leha loko swi teka mhaka ya mati because for nkarhi wo leha eh mhaka ya bus supply yi ri ni problem ka ndhawu leya vurimi ya ngopfu ka tibohosi leti tshamaka minkarhi yo tala ti tshoveka tshoveka na ku wela swi swa daniya mara wa happy because hi vona ku na ntirho lowu nga le ku endliweni hi va mopane district municipality lava ku nga wa water service authority va le ku nghenizeni ka tipipe ni le mitini kwalaha kusuhi na le johannesburg se leswi laku na clinic leyi ta benefit and project leyi tikomba yi ri ka xiyimo xa advancement so hi langute this as a permanent solution because by the way mhaka ti-boholes ka ti-facilities ku fanele ku va mhaka ya nkarhinyana mara masupply lama ti ka ti health care facilities kuma ku ri fane ku ri mhaka ya ba ku fane leswi nga le ku endlekeni ejohannesburg so mhaka ya mirhi and so on hi ta yi hi ta yi la- hi ta yi- ta yi langusa because already se a ni yi rhumele va va le ka eh, district ku va va va yi va yi xiyisisa ku ku nga va ko va na minchimbo ya le ndzeni kumbe ku nga va ko ku endleka yini ku na loko yi ri kona yi kota ku sotiwa by the way i tliliniki ya maheleni yi kota teka yo loko ni va kun'waxo nemetweni xikwamba na khensa swinene a health center ye le giyani ve ri um muyingiseri ni tshemba na ye mi nga mi n'wi twile hikuva tanihi sweswi a ni nga vula ku a tatani xikwamba ni va va ri kona hi tlhelo lerin'wana ra xiyanimoya na siku reriya va va yile va fika va tsandzeka ku pfuniwa hikokwalaho ka ku va fayili yi nga kokiwangi and a yi nga koti ku kokiwa hikokwalaho ka xiphiqo xa ku loyi a fanele a koka yona a ri living um leswi swi nga swi nga make sense i think ku nga va ku ve na na xiphiqo maybe xa siku rona not necessarily living because um ni nga ku swi teka ku loko ku ri swa ku um ku va ku va tano eh, eh, eh, general center ku loko munhu la tirha ku humesa tifayili a va nga ri kona um tifayili a ti humi usually loko munhu a teka live a nga teka live ya vhiki a nga teka live yan'we leswi leswaku vanhu a va consult for nkarhi lowa so um i think i mhaka leyi ni nga kombela um va district executive manager ku a yi langutisa ku ku va ku endleke yini maybe kumbe hi siku leri um moyingiseri a nga ya clinic liya because also mhaka ya ti-filing etitliliniki um ku na ku na mhaka ya ma e d w p lava hi va tirhisaka ku augmenta vanhu lava va tirhaka ko ku humesa tifayili ku va hi pfuna ku ku nga ri na shortage nga kumi ku ko va munhu wun'we ntsena loyi a nga kona well of course tiko tifacility to tala ti kuma ku hi mhaka ya minkayivelo swin'wana ku va ku ri na ku va ku ri ku ri na munhu wun'we mara ku munhu a nga tsandzeka also munhu a nga tsandzeka ku ko pfuneka hi mhaka ku munhu a ye le bin exibedhlele i mhaka leyi nga amukelekiki leyi nga langutela ku va va le ka district va hi lavisela yo i va hi fikisela yona ku hi kota ku twisa ku kahle kahle a ku endleke yini loko va district va hambilavulisela yona mina ni yile um namuntlha walowu um lexi ni nga xi kuma eh ka van'wana va lava ni nga va vutisa va vanhu ntsena hikuva a ni vatirhi van'we mi va byela ku va nga hi hlamuli a ni swi tivi hikokwalaho ka yini mi va byela sweswi ve ri va byeriwa ku eh a va a va hlamuli vateki va mahungu eh kambe hambiswiritano vanhu lava va nga hi hlamula va kombisa timhaka ta ku a health center ya le giyani ku na vanhu vambirhi lava tirhaka ka sweswo swa tifayili lowun'wana i le livini leswi vulaka loko lowun'wana a nga ri kona loyi a nga a nga i tirha eh, loyi a nga kona i tirha office hours eh loko monday to friday swi herile which is not an abnormal situation loko langutisa ka eh, ti-structures ta hi kumbe ni leswi matirhelo ya hi ya nga xo ka ti-facilities to tala so ku ku va ku ri na vanhu vambirhi lava tirhinaka na mhaka ya admin and a ni vuli ku it's a perfect situation mara eh, mi ta tiva ku na miburisano leyi va ku na yo minkarhi yo tala ya langutisaka mhaka ya mikayivela ku prioritize loko swi teka mhaka ya vatirhi lava va va va ri kona ka ndzawulo so eh, eh, ku ku ya na hi xikombiso lexi ni nga xi nyika ku sunguleni ku in most cases eh, ha zama ku at least titliliniki ta hi kuma eka tinso ku va ku ri na vanhu vambirhinyana lava va ku va tirha na mhaka ya ya tifayili ko ku langutela ngopfu ka swo swo sweswa ku at least loko un'wana o va a nga ri kona un'we a va a ri kona because um a ni tshembi ku ku nga va issue ya masiku hinkwako loko lowun'wana u va a ri livini na lowun'wana ta khomeka a va a nga ri kona and also na ku um a swi koteki ku loko vanhu va tirha va ri vambirhi swi nga endleka ku va nga va nga yi va nga yi elivhini or or or va nga mara ku na ku nkarhi wun'wana loko lowun'wana a Mm. elivhini lowun'wana a hlangana leswi vulaka ti-unforeseen so mara a Yeah. hi swilo leswi hi va ku hi swi languterile swi endle ku na ku a swi fanelangi ku va swilo leswi that's why hi ku hi lava ku va le ka dite va hi pfuna ku langutisa hi langutele ku a hi langutela ku fana ku va swilo leswi tshamaka xi ri karhi xi ri ku endlekeni once in a Yeah. while yes swi nga swi nga swi nga am- swi nga amukeleka ngwaxo se loko ni ye laya ni ye ni ya kuma na leswi eh, namuntlha eh, a ni tivi ku lava va va, va, va lunghisaka miako hi n'wina kumbe hi ku endleka yini ku hlakarile health center giyani a ku fambeki flooring ya vona yi yonhakile i magoji loko wo ve na wheelchair yi nge fambi eh i yin'wana leyi ni nga yi kumba a ni swi tivi kumbe nga va pfuna njhani ku laveka ku sweswi swa ku lola hansi ku lunghisiwa a giyani health center eh ngopfungopfu ka tlhelo ri ra ra ku consulta ka mani na mani hala ka va maternity eh ka jinga ku antswa ni fikini ni kuma ku ha flooring ya vuya ha ri kahle kambe leya hala eh ka mani na mani hala eh ku ya fika kwele ka ka n'winyi wa wa kumbe murhangeri hambi sweswi ni nga nghenangiku mara kwalaya ku fika enyangweni wa swi vona ku ku celekecele laha a health center etatana xikwambani a ni tivi i mani a va pfunaka ka swi sweswo well um swi swi eh, miako ya maintenance ya miako ya hehe yi yi endliwa hi hehe muhasho um tanihi ndzawulo so lexi endlekaka i ku eh, lembe na lembe um la, b, b, from a, eh, kusuka eka murhangeri wa tliliniki hi ku tirhisana na va district va langutisa ku langutisa swilo leswi faneke swi lunghisiwa swa infrastructure ivi swi informa lexi vuriwaka maintenance plan ya, ya provincial department hinkwayo provincial mara um mi ta tsundzuka ku miakonyana yo tala ya titliliniki um i titliliniki leti ti nga akiwa khalenyana so to ta to vhele ti la ti lava ku khomakhomiwa from uh, time to time so also a ri ni nge ti la moyeni ta vulavula mavunwa ku maintenance plan ya ya swi kota ku khavhara eh, matlhelo hinkwawo lembe na lembe so ku na leswi swi endliwaka swa privatization ni ngo va ni nga yi khomangi la ni nga kona mara um yi va yi ri koho plan leyi kombisaka ku for instance emopana greater giant ka ti-facility leti hi nga na to ta so much ku laveka leswi na leswi na leswi na leswi in terms of maintenance mara lembe leri ku privatiziwe leyi na leyi na leyi hi ku swi langutiwa eka matirhi na mfumo ku nga swi vulaka media medium term expenditure framework kumbe um ku langutisa mabudgetelo ku ya hi hi hi nhlayonyana ya malembe manharhu ku fika eka ntlhanu so loko eh, ku langutiwe ku loko lembe leri ku lunghisiwe swa le giyane health center next year ku nga ha yiwa xivulani leriya ku yiwa um mm. eka maphata swi vitana va ri ka ka ka dzumeri swi vitana taniya so so um ni nga va ni nga ri na nhlamulo hi xi heri ku eh mhaka ya maintenance ya clinic ya le eh, ya health center le Giyani yi nga endleka rini mara ni sure ku yi famba part ya maintenance plan eh leswi nga ta nga swi ku nga va ku ku nga va ku ri lembe leri kumbe lembe ri ta kumbe kumbe kumbe kumbe kumbe rini na ri nge ri nge lunghi lembe leri taka xikwambani ni kombela loko mi kuma nkarhi mi ya mi ya jika ri nge lunghi leswi ku nga xiswona ka ku ku ka tika ku ni xoko na vo vaongori va va le ku tirheni ka xiyimo xo tika ngopfu hi tlhelo ra ra matshamelo ya, ya health centered ya eh, a vundzeni bya yoho eh, loko yi fananisa na tin'wana na sweswi mi nga vula na switwa kambe a ni ta kombela mi ya va ya languta kumbexana mi ta va ndlela swin'wana eh, tanihi ndzawulo eh, ku nga va swa xinkarhani kumbe yini a ni tivi kambe a ku tirheki kambe yin'wana yi nga fika yi yi nga fika yi va koo i ku eh, ni nghenile laha health center yan'we ni tlhe ni huma a ku hana munhu a nga ni vutisa nchumu ku hana munhu a nga ni vona ku ni nghenini kambe mina varindzi laha gedeni yeah well eh, loko swi ta ka mhaka ya varindzi muhaxi um eh, eh, a ni a ni sure ku ni nga ni nga hlamula i think ku just say ku hi ta yi languta because ni hleketa ku a hi ti-facility hinkwato laha ku nga tani ku na laha varimi va ka va nga proactive nkarhi wun'wana ku ngo va um na tindhawu to karhi i think also will raise it na management wa wa health center ya ya ya le giyana mara loko swi ta ka mhaka ya ku whether this year or next year um ni hleketa ku um swi nga va va lava va va langutanaku na na na swo at the district level i swilo leswi va nga kota ku advise because also mi ta tsundzuka ku um nkarhi wonyana loyi humaka ka wona lowu wa ma november october november i mhaka loko endliwaka ti-budget adjustment ku languta ku nga tekiwa hi ni xisiwa kwini ni swa ku loko u ri kusuka ku situation a ni yi tivi situation ya le health center le giyana um eh, mara na swi tiva ku ti-health ti-facility ta hi to tala vhele ti na um mm. eh, swiphiqo swa infrastructure hi ndlela yeleyo so ni swa ku va nga ha kota ku teka leswo vekala kumbe hi ngo vulavula ntsena kuma ku swi le ka plan leyi ni nga vulavula yona leyi ni nge te unfortunately la yona ku ni na yona mm. a ni na yona mm. mahlweni ka mehe sweswi tata ni komba na na swi tiva ku hi twana ni ku fika sweswiwani ni kombela ku muhumelerisi loko hi vuya mahungwini ya misava va mi fonela mi hlamula xivutiso lexi xa ku a ni nga ha mbutisi xin'wana na tshembisi ko va ku xivutiso lexiwani xa ku xa ni rhumeriwa hi un'wana i ri i muongori i ri timhaka letiya ta ta ti ambulance va kombela ku pfuniwa hi ku na vo loko va fona va byeriwa ku va fonela a thoya nduhu loko va fonela thoya nduhu nomboro a yi ngheni loko va tirhisa na leya ya 112 nayo yi nga endli va sindziseka ku fona hi ku tiva ku loyi a nga ka shift liya i neli xikwambani swantswa hi fonela yena hi kumbexana i ta hi hlanganisa na mani swi ndlisa ku yini so ni kombela mi hi pfuna kwalano ku va va lava van'wani va nga yi huma njhani loko ku ri ku a va tivi ku loyi a nga ka shift liya i mani eh hi ndlela leyo va ta mi fonelela sweswo tatana ncindani mi hi byela sweswo ivi hi mi chucha tatana xikwambana alright inkoma hi kumeni mahungu emisava i minete ku bela awara yan'we nkosi na chauke nhlekani i sweswo miyingiselo wa munghana lonene fm hi khenseli mahungu emisava mani nkosi na chauke na mahungu ya lawa ya misava mi nga hi khomeleti tatana xikwambani laha hi ta kota ku va chucha eh a hi tweneni ku va mi pfuna njhani ka timhaka ta tiambulance tatana xikwambani mi ri va pfuneka njhani lavani

eh so i ntiyiso leswi va swi vulaka mina swi confirm um sweswi ni nga yi fowunela sweswi loko ya ebrekini ya mahungu but what i did ni kombele xi tikluba ku na yimele feedback ya vona um chief director ya leyi nga responsible for EMS ku va va va ni va hi hlamusela ku ku endleka yini hi line liya um va yi attenda na ku hi ku hatlisa so eh, i think a hi boheki ku swi na swin'wana na swin'wana indeed ni yi fonerile line leyi a yi le ku tirheni i mhaka leyi nga ta yi nga ta yi nga ta yi lunghisa hi khensa swinene na complaint because handle ka ti-complain a ni nkarhi wun'wana u kuma ku tilani leti a hi tifoneli hi va nkarhi wun'wana hi nga tifoneli ku ku leswiwani so hi khensa mm. complain leyi ta yi attenda xikan'we kan'we mahaxi hello tata ni xikwamba ni khensile swinene nkarhi wa n'wina ku ya amahlweni vana na ku hela ka vhiki lokunene um khensile ku va mi tinike nkarhi wa ku va hi bula eka nhlekani lowu ku dya ku engeta inkomashi na feedback ya line ya le toyando ni ta yi rhumela encindzana mi ko va hi whatsapp ku just ku hi kota ku clarifyana ku sweswi swi fambise njhini okay ni khensile swinene mixer omugana lona fm nakonako eafrika wa vulavula mtshemba mtava mi swi twile eh ku ya emahlweni hi ndlela yaleyo eh ku timhaka ta ti-ambulance ku ya emahlweni seka ti ri yini tin'wana timhaka 0860002543 mi nga tirhisa na matheva la dprsabc co za at africa munghana i x handle kumbe ke mi kandziyisa rito ka 065744 3911 hi ta kota ku twa ku eh, mi angula mi ku yini eh, hi tlhelo ra timhaka ta mm, eh, tihi kumbe tihi leti mi nga va kumeri na tona ku na ni rhumele papila rin'wani no twa yi nga ri ri yisa vavasati hansi papila leri a ni swi tivi ku mi fike njhani miyingiseri wa mina eh ka ku ni rhumela papila leri eh, kambe ni ta ri hlaya hi ku- hi- hi- swi ta va swi ri swa n'we vayingiseri ku va mi teka ku ri ri yisa va- va- vaxisati hansi kumbe eh hi ndlela yeleyo kumbe hi nga hundzisa ku yini ka mhaka yo yoleyo eh ku ya emahlweni so a ni tivi ku wena u angula u ku yini eka mhaka yihi kumbe yihi leyi u nga na yona un'wana muyingiseri loyi nhleka ni ku hlekanisini muyingiseri e a ku na munhu la kumbe ni ya mahlweni na papila leri ke hikuva ni na munhu e ni ya na rona eh yi va ni rihlaya papila ri ri enhlakani khalanga mina ni lava ku vutisa khale loko wansati a velekile a wu ta vona hi khwirinyana ri vonaka ku loyiwani onge ti ve na n'wana kambe hambiswiritano ku na maendlelo lawa a ya tirhisiwa va boha ivi swi hetelela swi nga ha tikombi ku um i ti tshame a va na n'wana kumbe a tshame a biha mirini kambe xivutiso xa mina namuntlha lexi i ku xana hikokwalaho ka yini vaxisati vo tala lava hi va vonaka sweswi van'wani va komba onge va tshame va veleka ku ve a va se veleka hikokwalaho ka ku va khwiri ri kurile ivi a va ka ndzeni ka swiangi a ku vo tala va na mikhava a ni tivi ku vo tala yi huma kwihi mingisero wa mina kambe hi sweswo se hi yo mhaka ni ku kumbexana swi ta yisa va va va mhani hansi leswi a hi a hi nga fanangi hi vulavula hi swona se va mhani loko ri ku mi lava ku hi vulavula hi swona hi byeli hi byeriri ku um mi ri xiyimo xi njhani hi fike njhani ka xiyimo xa muxaka wolowo ke um kambe u anti anti endleka 0860002543 nangona ku ya afrika wa vulavula ka mugana lona fm kumbe mi tirhisa 0657443911 i mi kandziyisa rito muyingiseri loyi nhleka ahe tatana minjhani hi pfukeli papa minjhani n'we me hi hlayisekile ya me ka nga n'wi kombela nghena ka mhaka leya mhaka tiko ra south africa ni mhaka israele emapalestina ya ya goza ri va nga ri teka rikulu ngopfu ra ku lamula nyimpi ro mara ka mavonelo na wu fanela ku nga sapateliwi u nga solo israele ngopfu eh, a ku fanele ku soriwa a ku fanele ku soriwa mani va soluwa hinkwavo ka leswi ka ka matikhomelo ya vona eh ya because a ni ri a Palestina hi yona rhanga yi yi ba Israel ka nkarhi wa sweswi eh, eh ya ni tsakisa hi xivulo xexi mahaka xi vulaka xa ku ka nkarhi wa sweswi hi ku van'wani lava va landzelelaka va ta mi byela ku Palestina khale yi ri hansi ka ntshikelelo eh, wa wa wa wa timhaka ta ku va yi tshikeleriwa hi hi Israel van'wana va ri ku sukusela kweli ka 1948 ku fika namuntlha se ko va leswiya ko va kun'wana ka lava va nge i xikombiso xa ku va vanhu va lwisana na ntshikelelo loko ku ze ku ndleka sweswi nga ndleka hi ti 7 ta october yes se hi ka hi nga tivi hina hi ku swi vona hi matihlo a wu hlanga ni ri ku na nkarhi wun'wana u kuma swa ka munhu i khala a ku ba vhela awo se nkarhi wun'wanyani a ku tlhiwi ya mu sunguna futhi wa sunguna a munhu kanti yo tlhata ku tikisela voko futhi va fanele va discipliniwa hinkwavo ku nga na ku seketela swa ku wena u endla wrong ku va ni ku solva mhaka hi wutsotsi swa ku madoda mhaka n'we leyi yi tshika ni nyama mm. kutani njhe loko u lava ku lamula vanhu swi vona swa ku lwiya i right mara ye i wa biwa mara u nga kombisi ngopfu swa ku ngiki we u wrong no i fanele i kombisa loko swi ku ololoxiwa swilo swi fanele swi ololoxiwa ku ya hi ku swi hoxeke kumbe ku swi lava ku ololoxiwa hi ndlela yihi swi mi nga swi ololoxi mi kha mi swi bambatela e a ni phela aisrayele tiko rin'wana ri nga na honyololo swi ngo ho na endleka na sweswi va famba va yi khuluma mara loko va heta va suka va lenda va vuyela ndzhaku yi tama ya bewa palestina oho e se yi mhaka leyi nga kolo lero heyi ya mhaka vo a va a va yilwi yo yi va right se va hi ma hela mapalestina mara na wo ma endle xihoxo ma endle xihoxo i mhaka yo tika swinene leyi mi vulavulaka hi yona papa kambe um ni tsakisa hi tlhelo rero mi nga ta na rona i tlhelo rin'wana ra nkoka swinene inkomu mm. sakombela ku nghena ni ka balo wa ku complain hi mhaka ya mali ni makulu hi nga ri tirhisi rito hi nga ri tirhisi rero a wu tirhisa ro va huma matikweni le handle kumbe va rixaka ra ma-india kumbe yini

okay ku va ku ri mm. na nkingha ku ri- ku va ku ri na nkingha leya ku loko u fika loko yo khoma mali ya ringana three hundred rand ya macoin a two hundred swa vula swo davela na yo ndzhaku Ma vo? Eh, kambe Ene, kambe ku kambe nga ri kambe na- mativa mativa lexi nga ko yini papa mina lexi a ni lava ku vutisa xona i ku loko n'wina mi ri na vhengele a mi langi ku mi xavisa mi xavisisa ku yini kumbe mi xavisisa njhani i nandzu loko munhu a langisa sweswo

na 16 ha we mba 16 ni nyika hi mani we i le ka grade mani ni ka grade 8 ya ka grade 8 Eh. xi pfurile xikolo a xi si pfula Ai- xa pfula mara mi twa eho se wo jikajika la ben store la i vona i vona swin'wana ya i famba na mani na oledi na oledi oledi yi yi ka lava vanharhu hi lawa nga Lava- nga la xikan'we va nga laha xikarhi lava nga ku languta Mm. oh okay va va xeweti inge ni xeweta mhani ka khahlani i va ni vito ra vona Janet. mani Janet mani Mliwa. mliwa okay mani Janet mliwa ka khashani va mi xeweta lihleno lihlonono i le ka afrika wa vulavula ni khese lihlonona ni Eh. inkomo xap xap ani Eh. alright sweswo mi yingisela munghana noni fm hayi i loyi nga ku na kombela no kombela lihlonono um kambe ku na mi yingiseri la layinini a hi n'wi twenini ku hi angula kwini nhlekani njhani papa hi pfukeni n'wina mi njhani hayi hlayisekile a kenza eh, eh khalanga ku na yin'wana mi khomile mavhiki lama nga hundza ya ku vavanuna kumeka hi nyika vanhu vana hi famba hi nga hlayisani eh eh mina vona blame yo tala nga ku wela ka hi va xinuna ku ri ku blame yo tala va ka manana vo kala ni blame ku vo because a va supportana va na xivuriso lexa xa ku va ku huku ya n'wana yi hlatile xihukwana swa swin'wana or ku yin'wana because loko ni vulavula so ni vulaka ku sweswi mehe ni nga va ni ri na vana ni ya teka n'wana nsati mehe ni fanele ni sapota vana lavaya nsati loyi a yima tsema ku ha swi nge humeleli sweswo hi leyi nga kota ku kombisa yo ku ri mi fanele mi yi langutisa ku ri mi nga langutisi ka sayiti ra vatatana ntsena na vamanana a va sapotana kambe ni byeleni ku loko mi ku vamanana vamanana va sapotana mi vula yini i mani a gangisaka manana a hi- hi va- a hi vamanana va gangisiwaka hi n'we hi meni hi meni gangisa ku manana loko ni gangise Yeah. manana ku ri a Mm. sapota lowa xinuna a endla the right thing wa ala ku ri a en- se loko mo swi langutisa hi vavanuna loko va hi ri na vana hi ta hi ri na Mm. vana ka vukati U- Mm. a va sapoti mara loko manana o ta na n'wana ka vukati u ta lava wehe u tlha u endlela n'wana ye loyi a taku na yehe swa right u hluleka ku endlela n'wana wa wehe loyi u nga- u nga nghena na evukatini se mara mi va mi ri n'wanuna wa njhani walowo

kambe tlhelo re rin'wana na rona mi taku na rona i ntiyiso rona ra ri koho ka ku um va xinuna vo tala mi kuma va kha va eh, kumeka va kha va eh, hlayisa vana lava va nga ri ku va vona va tsandzeka ku hlayisa va vona sweswo swi koho um kambe a ko va ku hi vavanuna hinkwavo kumbe i mhaka yina e mm. so mara swi tele ngopfu because kuma ku ri va phela kuma ku loko munhu u tshame na yehe u tshama na ye jaratini every day loko mi nghena ndlwini mi le ku holoveni mi le ku holoveni eh u langutisa ku ri loko no holova ni ya mahlweni swi nga za swi ni fikaka ku se kun'wana swi nga tshamisekanga mm. so ordinary decide ku ri ngo ni huma ka swo ni endla leswi munhu a swi lavaka mara kuma ku rivala swa ku u le ku xaniseni ka n'wana wa wena u nga n'wi tisa la misaveni kasi va ka manana ku loko loko va ka manana vo kota ku ri na voho va sapota ka ka relationship leyi va nghenaka va yi kuma yi ri na na vana ndeni a swi nga ta humelela swilo leswi humelelaka mm, mm. e i mavonelo ya mehe walawo limitele papa ni khenseli swinene ni papa 0860 eh 0860002543 nangona ku Africa wa vulavula ka mugana lona FM ku haxela wona hi la Urban Store eh um eh hi ku seketeriwa hi va ka Masingita Group of Companies vo va vona ku leswaku hina laha hi va hi hlayisekile ku tisala nangona ku Africa wa vulavula eh hi ndlela yaleyo na yin'wana minongonoko leyi hi haxelaka yona thwi hi ri laha kambe ke a hi ku timingisero me un'wana mingiserilo hi nhleka khalanga mpfukile eish hi va tomi minjhani n'we a hi pfukile khalanga Khalanga- khalanga ni la ku vulavula hi timhaka ta stand xa south africa etimha- etimhakeni ta tiko ra israel na palestine ya ku ri kahle kahle mi rhalanganyo kumbe swirhalanganyo swa matiko ya misava swi tele ngopfu hi suka ka xirhalanganyo xin'wana xa russia na ukraine i xikombiso xexo eh laha south africa ri nga vutisiwa hi matiko ya misava ku sand xa yona xi le kwini va ku va neutral sweswiwani ku na timhaka ta israel na palestine eh ni twisisa ku ku xaniseka ka vanhu kumbexana hi xilungu leswi va ngo i deprivation of liberty swi endlekile a ukraine Swi le ku endlekeni ePalestine namuntlha. South Africa yi na matimba ya ku tsutsuma yi ya ka International Court Justice ya ya fayila crime against Israel. Va tsandziwe hi yini ku endla sweswo eka tiko ro fana na Russia? So swi hi veka ka xiyimo xa ku why hi fane hi ta eka matiko ya misava hi kombisa ku teka xiave kumbexani ku teka rihlanguti ro karhi hi nga vi neutral ku fana na leswi nga endlisa swona eka mm. eka eka eka eka Russia na Ukraine swi ni nyika mm. eh, eh, eh, miehleketo yin'wana ya ku hi tikombi hi kombisa yini eka matiko ya misava because a hi ri loud enough hi nkarhi wa wa wa, wa conflict ya le Russia ma twisisa ekhalanga so i yo mhaka leyi nga ku ni vileriseni sweswiwani loko ri ka ni ku na van'wani vativi va tipolitiki ta misava mi va tivaka a va tisiku rin'wana va ta va ta hi angulela mhaka leyi kumbexani hina ku na leswi hi swi vitanaka timitsu ta koho hi nga ti tiveki ho hlaya ntsena kumbexani ku vona mahungu ka munghana lo ka ka ka ka t v na ku yingisela ka munghana lorena hi twa leswi hi byelaka swona a hi swi tivi ku timitsu ti suka kwihi mara loko ku ri keni hi mpelampela um mhaka leyiwani um it's politically motivated swa nyumisa ematikweni ya misava a ni vuli ku leswi va nga swi endla swi wrong swi kahle kambe a fanele va swi endlile ne le ka russia a ni tile ku ri na twala ekhalanga na na na na na mi twa leswi mi mi mi vulaka swoho swa ku kombisa ku ongeti um loko swi khumba russia a va ti ngheni kambe loko swi khumba mm. israel va mm. va ti nghena hi ndlela mm. yeleyo kambe kambe a ni ku kumbexani va swi hlamuselekenta prof tolo a mi kotanga ku va yingisela ni xi yingiselini tanihiloko ni mm. vula eh, na leswiya swa le russia swi hlamuseliwe ku enta hinkwaswo if it's politically motivated swi veka ka ku hi le ku tekeni ka ka ka ka sayiti masirisa khalanga until mi nge hlamuli n'wina ka sweswo a no ta yi raiser amoyeni ku na vayingiseri van'wana va yini eh, mina mina lexi ni tsakisaka lexi ni tsakisaka mi nga se hetisela hi leswi a mi na ku hetisela swona lexi ni tsakisaka i ku leswi n'wina mi swi vulavulaka hi leswi swi hetelelaka swi swi hi nyika xifaniso xa nongonoko wa hina wa ku nongonoko wa hina wu yingiseriwa hi vanhu lava va anamisaka mihleketo a va hleketa ntsena tlhelo rin'we se ha mi khensa swinene papa swinene swinene mi fambini ya vafambi a va ha la ku vula swin'wana kambe hambiswiritani a ni tivi ku um kumbe a nga swi twangi cindani ku a va ha la ku vula swin'wana va lava a va ha la ku vula swin'wana va ku ni tsakisa hi kambe hambiswiritani um a hi tweni ni wena muyingiseri wa mina ku u ri yini zero eight six zero double zero two five four three nakona ku ya afrika wa vulavula ka munghana lona f m um makomba ndlela heyi xiluva i kwatile le ka x leyi um yana ni ka x mi ta swi vona ku i kwatise ku yini xiluva kambe a hi tweni ni un'wana muyingiseri loyi nhleka Mm, a ku na a ku na munhu la eh, a ku na munhu 0860002543 nakona ku ya afrika wa vulavula ka munghana lona na fm akomba ndlela a hi ringeteni loyi inhlekani hi mi amukerile ka inhlekani e-e a ka ha ri na munhu la um 08 0860002543 i makume mbirhi ntlhanu tshumi na tintsena ku bela wara ya khume mbirhi eh ya khume nharhu kasi ke loko ni ku xiluva ikwatile i mhaka liya ya ya papila leri ya mingiseri loyi a nga ni rhumela eh i le ku tsaleni laha ka x laha hi ta mi nyika nkarhi mingiseri wa mina ku mi vulavula hi swona ngopfungopfu n'wina vaxisati ni ngete swi ta mi tshikelela ivi hi mpela mi angula eh ta mi nyika nkarhi wa ku va mi endla tani kambe sweswi a hi tweneni yin'wana mingiseri loyi 0860002543 nhlekani i nhlekani wa kahle hi le ka chavani a he papa e i tatani masonono ne se ni na ni na ni na ku na ku tikeriwa hi mhaka ya mhaka ya so i ku ri ni yingisele timhaka ta ta munhu a nga dlaya vanhu va ntlhana vambirhi ne se mara lexi karhataku i ku ri va n'wi humesa and then and then va ku u fanele ku ya chekiwa mihleketo mara vanhu va ntlhana vambirhi va dlayiwile a va ha ri kona se i mhaka yin'wana ya le loko ni swi langutisa maphorisa va endleli ntirho wa vona and then le ka magistrate va tsandzekile ku endla ntirho wa vona hikuva munhu loko a dlele vanhu va ntlhana vambirhi ivi a tlhela a humesiwa a tshunxiwa va ku ya tshikiwa mihleketo mara vanhu va ntlhana vambirhi va ndyangu wa ku le ka vona va lovile se i mhaka yin'wana leya ku hayi and then eh va va le ka ma district a va cinci maendlele va endla maendlele man'wani mantshwa biku vanhu va ta dlawa ta ku ta huma mnduku Mm-mm. a ngo huma minduku i huma hi mhaka ku va n'wi kamberile va kuma ku "Oh, miehleketo ya yena yi- a- a- hambi wo ringeta ku n'wi tengisa a ni ngo munhu un'wana na un'wana afrika dzonga a nga na nandzu ku kondza a voniwa nandzu so eh. loko loko loko loko va ye va ya kambela miehleketo a va vona ku ri na swin'wana swi nga fambi ku kahle swi komba ku ku ah, e, e, e, hi nge n'wi tengisi ivi hi hetelela hi vuya na nchumu eh mara loko mina ni karhi ni swi langutisa muhaxi eh i swi swona mara leswi hluphaku lava nga swi vula ku ri vanhu vo tala va ta ti fika va tipfinyingela va tipfinyingeta miehleketo hi mhaka ya ku tiva ku ri ni ta huma ni nga vulavula mina swi ni humeleri ka ntukulu wa mina e-e mi nga se vula mi nga se vula ku n'wina swi mi humelerile ka ntukulu wa n'wina mi vula ku eh vaongori le a hayani le va tsandzeka ku swi vona ku loyiwani o ti endlisa loyiwani leswi wa swi i na vuvabyi bya miehleketo a va fanele va ri na ndlela yin'wana ya ku munhu loyiwani a twisiwanyana ku vavanyana swintsongo a va tshame tlhelo hikuva maxaka ya yena va ta twa ku vava loko swi fika va kuma ku munhu luya i humesiwile hambi ku ri n'wina loko mu mi hlangana na swona mi kuma munhu yalaye mi n'wi vona ka ku a ni ba ni tlhe ni dlaya mina ta ku hakelela i swi swin'wana swo vava ngopfu a va cincinyana matirhele lava lava le ka magistrate maka ku maphorisa ntirho wa vona va tirhile va khomile va heletetile se ni ni ni pfune ni ku twisisa ni pfune ni ku twisisa leyi ya mu- ya n'wana ya ya n'wina swi nga mi humelela n'wina mi humeleleyi mina ntukulu wa mina i duvuriwile a ri mfundhisi ekerekeni ya yena le a ka- a kerekaka na pfuna vanhu mara u ri i duvuleriwe yini maphorisa va leswi va nga swi hlamusela va ku i duvuriwe hi mhaka ya ku ri um yena i fika a endla kereke kusuhana le ku nga na thavhene Mm. se loko a endle sweswo luya wa thavhene loko hi karhi hi byeriwa hi maphorisa hi ri kwelehile kasi va ku e swi endle ku ri luya a vulavula timhaka ta ku yena a nga ha koti ku amukela vanhu lava ta ku va ta nwa byala se mfundhisi loyiwani yi le ku n'wi onheleni ka business ra yena mm. se loko ni ka swi languta swi vuya kwalaho ku yi humesiwile na yena yi le handle um ni vulavula loko mi ku mi swi languta yi humesiwile na yena yi le handle hi mhaka yi leswi va nga n'wi humesa va n'wi nyike free bail swa vhiki rona ri ni vulavulaka hi rona ri ri nga ka rona

Eccopa Pakes. Ese somitiro mgalelo FM no kroko Afrika wa bula bula umile rsuwe tatana nchindani Eric Mabasa. Ni kalanga pet matebula mbana kwa elaka viki lo kunene kudia kwa engeta la engeta hlangana kona minga byeli munhu. Oh hlangana hi tibulela ivi hle hi hambana ku mini wone la minga vuli ka. Ani eh mbana kwa elaka viki lo kunene kheseni nchindani muhumelerisi a hi yeleni ka ike ngoveni a mi tisela nongonoko dzumba na mina um kambe hi ta sungula hi twa ku mhani nkosi na chauke va ri mahonge misava ya awara ya mbirhi ya ta va yimise ku yini hlayisekanani tatana